Endlech mol en Halloween genéissen, wou net alles aus dem Rudder leeft. Jo, an dank der globaler Erwiermung bei 30 Grad erreecht de Summer lech lo just nach. E gudden Horrorfilm, a wat wëll een och eigentlech méi?
Bon, da géing ech soen, a lass, ne? Hey, et leeft! Wee vun iech huet da lo schon erem vergiess d'Stroumrechnung ze bezuelen? T'ass dach ëmmer dat selwecht mat Äech!
Bon, dat war et jo lo mam Film. Gesäit wuel ganz esou aus. Hey, wësse mer wat mer kënne man? Mir kënnen eis, sou wéi fréier, mega cool Gruselstorien erzielen.
Wierklech?
Ok, Boomer. Wéi, dat gëtt sécher mega cool!
Weess dann een eng gutt Geschicht?
Ok, weiert, mir hu soss keng ze dinn. Kennt der schonn d'Geschicht vum Zaldot am Bunker?
Mäin Numm ass Henri Clement. Ech sinn e franséische Saldot an ech sinn alleng a verlooss an engem Krankenzëmmer an engem Bunker wakereg ginn. Ech weess net wéi a firwat ech hei sinn. Dat lescht un dat ech mech erënnere kann, ass dass ech engem aneren Zaldot hëllefe wollt ewéi ech plëtzlech ugegraff gi sinn. Et ass als hätt ech Amnesie. Et ass kee méi hei. Eenzeg eleng kryptesch Noriichten, deels schéngbar vu mir selwer verfaasst, hëllefe mir dovun e Bild ze maachen. Ech sot ech wier eleng hei, dat stëmmt awer wuel net ganz. Am Bunker ginn et wuel Tunnellen tëschent de Maueren, wou eppes dra lieft. Ech weess net wat et ass, ausser dass ech eng Foto dovu fonnt hunn. En aneren Zaldot, deen ech hei am Bunker verletzt fonnt hat, huet mir seng Waff ginn, awer kuerz dorop gouf hie selwer vun der Kreatur verschleeft. Alles wat mir elo bleift, ass e Wee ze fanne fir de Wee aus dësem Bunker opzesprengen. Leider sinn déi meescht Weeër verspaart an et ass net méi vill Bensinn do fir d'Generatoren unzedreiwen. Dat schlëmmst dorun ass, dass de Generator dat eenzegt ass wat d'Luuchten am Bunker unhält An dës widderum schéngen dat eenzegt ze sinn, wat dës Kreatur forthält. Awer esouguer dann, wann ech mat de Luuchten am Bunker un no nëtzleche Saache sichen, fillen ech mech net sécher. Et ass, als ob d'Kreatur souguer an dësem Moment an de Maueren ass a mech verfollegt, wouduerch ech mech schläichend beweege muss a mech bei all Kaméidi, deen ech maachen, als éischt emol esou gutt wéi et geet verstoppe muss. Et ass bal als giff ech vun enger Art Alien verfollegt ginn, just net grad esou intelligent. D'Kreatur ass awer net dat eenzegt wat mir hei geféierlech gëtt. Hongereg Raten verspäre mir hei ëfters de Wee a gräife mech un. Een eenzelne Bass kann duergoen dass ech Blutt verléieren a mech verbanne muss. Ech hat probéiert eng Rad mat enger Zill ze erschloen, awer schéngbar ass dat notzlos. Ech kéint natierlech probéiere se mat engem Molotov Cocktail ze verbrennen, dat giff awer dann d'Kreatur ulocken. Bei mengem leschte Versuch mir e Wee fräi ze maachen ass d'Kreatur dann och tatsächlech opgetaucht an ech si nach sou just ënnert e Bett komm fir mech ze verstoppen. Do war sou en dämlecht Briet un deem ech verzweifelt hänke bliwwe sinn. Vill Kurlen a mengem Revolver hunn ech leider och net méi, an ech wënsch mir, dass déi lescht Leit, déi hei fortkomm sinn, mir méi Informatioun hannerlooss hätten. Ech hunn zwar eng graff Iddi, wéi ech erauskomme kann, awer alles anescht muss ech leider selwer erausfannen. An am Bunker sinn d'Weeër bal all sperreg, ouni Méiglechkeeten auszeweichen. Wann d'Kreatur also tatsächlech optaucht, Muss ech hoffen, dass grad e Verstopp an der Géigend ass, oder hannerzeg an eng Saakgaass lafen an der Hoffnung, dass d'Monster mir net nokënnt? O Gott! Ech, ech héiere wéi et mir nokënnt. Ok, ech hunn nach e puer Kugelen a mengem Revolver. Hoffentlech kréien ech d'Monster verscheucht.

Jo et war war ganz ok, mee wëll der eppes héieren wou et ëm schwedesch Mythologie geet? Jo mega originell! Halt de Bak a lauschter no Mann!
Et war emol e klenge Jong, dee sech an déifster Nuecht aus senger Kummer geschlach huet, fir no senger Schwëster ze sichen. Hien krut vu senger Mamm gesot, dass et ze geféierlech wier, owes alleng erauszegoen. Dowéinst hat hien Angscht. Owes si sou munch Kreaturen ënnerwee, verschiddener geféierlech, verschiddener net. Net laang huet et gedauert, bis de klenge Jong seng Schwëster fonnt huet. Do hu si alleng an enger Ruin op engem Bierg gespillt. Näischt ahnend war de Bueden ënnert hinnen zesummegebrach, wouduerch si déif an de Bësch gerode sinn, bis hin zu engem Wee, deen si schéngbar winzeg mécht. Elo, an enger Welt voller Magie a Fabelwiesen ukomm, stousse si zunächst op Gnomen a Feeën, mat deenen se spillen an deenen se hëllefen. Esouguer de Fräschkinnek hëlleft hinnen iwwer de Weier ze kommen. Awer dann! En Troll gräift si un an entféiert d'Schwëster vum Jong. Elo setzt hien alles dorop seng Schwëster ze retten. Op senger Rees begéint hien nach ville weidere Fabelwiesen, déi meescht vun deene béisaarteg, anerer net.

emol manner gutt funktionéiert huet. Geschlach ass de Jong och an huet sech hannert d'Fielsen an am héije Gras verstoppt. Awer opgepasst, d'Kreature vun der Nuecht sinn net déi eenzeg Geforen. Och Fale misst de Jong gekonnt ausweichen. Zu kengem Moment awer war dat alles ze schwiereg. Eenzeg alleng d'Bosskämpf waren dem Jong heiansdo ze onschlësseg a willkürlech virkomm, wouduerch d'Kämpf géint si net wierklech schwéier, awer nerveg waren. D'Welt, duerch déi hie gereest ass, war trotz de grausamen Erliefnesser a Kreaturen trotzdeem magesch a schéin. Esouguer d'Kreaturen haten en onverbrauchte Schäin a virun allem am Sumpf war säin Häerz vun Angscht erfëllt. Dëst ass eng Geschicht, déi z'erliewen derwäert ass. D'Spannung war grouss an de Jong huet vill erlieft. E puer kleng Iwwerraschung goufen et op sengem Wee. O wat e léift Mäerchen, dat een eenzeg an eleng wuel nëmmen eemol duerchliewe muss.
An? Ah, awer zimmlech gruseleg, ha? Oh, ça va, et war mir iergendwéi vill ze vill arzi-fazi, sou wéi wann s de eis eng vun A24 erzielt häss. Ech weess net, huet hei keen eppes bësse méi Bluddeges? Ah.
Du wëlls also eppes esou richteg hardcore? Ja Mann, eppes wat esou voll zur Saach geet. Ma dann hunn ech vläit genau dat richtegt fir dech, eng nei Geschicht vum Penitent One a vum Wonner. Déi spuenesch Entwéckler vun The Game Kitchen hunn hiert neitste Spill zwar scho virun zwee Méint erausbruet, mee mat senger schaureg schéiner Atmosphär, kéipweis Body-Horror a literweis fléissendem Blutt ass Blasphemous zwee genau dat Richtegt fir e bëssen Halloween-Grusel. An alles zerwéiert an engem schicken 2D-Pixel-Look. E klenge Resumé fir jiddereen, deen dësen Action-Adventure nach net kennt. Am Land Custodia, dat staark u Westeuropa aus dem 16., 17. Joerhonnert erënnert, ass d'Gesellschaft extrem gleeweg an huet mat hire Gebieder gepackt, e Wonner erbäizeruffen. Dëst Wonner, am Spill The Miracle genannt, war e surrealen Event, bei deem de gleewege Leit hir déifste Wënsch, Hoffnungen, Ängscht oder Sënnen an der realer Welt manifestéiert goufen. D'Resultat ass eng absurd, surreal an albdramhaft Welt, déi ästhetesch un d'Wierker vum Hieronymus Bosch erënnert. Jo, d'Liewen ass extrem haart an dësem Spill, wou anscheinend sou zimlech alles eng Sënn ass, fir déi muss mat Péng a Blutt gebéisst ginn. Obwuel eise Protagonist villen immens fromme Personnagë begéint, krut trotzdeem bal jiddereen eng Bouss oder liewenslaang Péng operluet. Och eis Spillfigur ass betraff. Fräi iwwersat einfach de Béiser genannt, ass dësem Uerdensritter säin Numm net bekannt, ebensu wéineg seng Sënn, fir déi en souguer e liewenslaangt Schweigegelübde ofgeluet huet. Ëmmerhin konnten d'Spillentwéckler sech esou eng Rei Dialog spueren. D'Geschicht vu Blasphemous 2 spillt eng Rei Joerzéngten nom éischten Deel A wierkt genau sou absurd, kryptesch a gaga wéi déi vum Virgänger. Also, d'Miracle manifestéiert sech op eemol erëm nei, léisst e Stadzentrum an d'Luucht schwiewen an e risegt, schloend Häerz um Himmel erschéngen, aus deem dem Miracle säi Kand gebuer gi soll. Do steet eise Protagonist, deen eigentlech scho laang dout war, erëm aus sengem Sarg op, An nom obligatoreschen Tutorial-Boss erschéngt him en himmlesche Botschafter, deen en ustellt, en Ensemble vu Bossen ze killen, fir dës Gebuert vum Miracle-Kand ze verhënneren. Kléngt komplett gefëmmt. Un dëser Plaz géif ech normalerweis soen, datt ech net méi iwwer d'Story verrode wëll, mee dat kéint ech hei mol guer net. Nëmme wie ganz gutt oppasst a sech d'NPC-Dialogen an Item-Beschreiwunge verhält,

Blasphemous 2 ass en typesche Metroidvania mat allem wat dozou gehéiert. Dat heescht, grouss verwénkelt Dungeons erfuerschen, Geschécklechkeetspassagë meeschteren, vill kämpfen, Upgrades an nei Skills fräischalten, mat deenen de Spiller dann zeréck an bereets besichten Arealer kann, fir Ofschnëtter ze betrieden, déi virdrun net erreechbar waren. Effektiv gëtt et an dësem Spill vill Sammelkram an Items ze entdecken, déi praktesch alleguer iergendwéi equipéiert gi kënnen, fir all méiglech Zorte vu Boni ze kréien. D'Map vu Blasphemous 2 weist zwar scho gutt, datt d'Spill net grad kleng ass, an trotzdeem wéilt ech, se wär méi detailéiert. Déi gréissten Neiheet vu Blasphemous 2 sinn déi dräi verschidden Nokampfwaffen, déi d'Allzweckschwäert vum Virgänger ersetzen. Zum engen eppes ewéi eng iwwerdimensional Weihrauchglack, déi änlech ewéi e Morgenstern geschwonge gëtt. Gutt Reichweit an Damage, mee och e bësse méi lues an domat ka weder geblockt nach paréiert ginn. Op der anerer Säit en Zweehand Deeges Set, mat deenen extrem schnell zougestach gëtt an déi blocke kënnen, mee dofir awer wéineg Schued maachen an d'Géigner seelen an hire Beweegungen ënnerbrieche kënnen. Kompletéiert gëtt dat Ganzt vun engem magesche Krommschwäert, dat tëschent deenen aneren zwee Extremer steet. Iwwerdeems huet nach all Waff säin eegene Skilltree a säin eegent Element, an ech muss soen, se ergänze sech mat hiren ënnerschiddleche Movesets, Vir an Nodeeler, wierklech gutt. Doduerch ass d'Gemetzels méi ofwiesslungsräich ewéi am Virgänger, a keng Waff ass allgemeng besser oder manner gutt ewéi déi aner. Am Ufank muss de Spiller sech fir eng vun den dräi Waffen entscheeden, mee relativ fréi kann een déi aner zwou am Spill fannen an dann zu all Moment direkt tëschent deenen dräi wiesselen. Dat ass och néideg, well all Waff gëtt fir bestëmmte Kloter a Geschécklechkeetspassagë gebraucht a spéider Challenges verlaangen den Asaz vun alle Waffen, wou blëtzschnell gewiesselt gi muss fir säin Zil ze erreechen. Wéi schonn am Virgänger ronnt eng grouss Auswiel un offensiven an defensiven Zauberspréch. Pardon, Gebieder, d'Action of, déi zwar staark sinn, mee just begrenzt benotzt gi kënnen. Apropos Action, wéi sou oft sinn och hei d'Bosskämpf den Highlight vum Spill. Konzentratioun an Ausdauer si gefrot, fir op all de Bossen hir Tricke richteg ze reagéieren. An esou Momenter kann d'Action sech méi wéi en Danz ufillen, wou dem Boss seng Ugrëffer de Rhythmus uginn, an deem de Spiller sech beweege muss. Grafesch bleift Blasphemous 2 um Niveau vum Virgänger. Deen eenzegen Upgrade kruten hei déi Handvoll Cutscenes, déi elo gezeechent an animéiert sinn a sech doduerch vum reschtleche Spill ofhiewen. Mee schonn dem Virgänger säi Charme koum duerch den erstaunlech detailléierten an atmosphäresche Pixel-Look. An och elo beweegt sech eis Spillfigur nees viru gutt gefëllten a stëmmungsvollen Hannergrënn duerch eng melancholesch, onheelvoll a verlueren, mee heiansdo och schéi Welt. Déi simpel Soundtracks sinn dobäi ëmmer passend an ënnersträiche gelongen d'Atmosphär vun de verschiddenen Dungeons. Wat ech allerdings muss kritiséieren, ass de Recycling vu verschiddene Spill a Grafikelementer. Am opfällegsten dorënner sinn eng Handvoll Standardgéigner, déi eent zu eent, inklusiv Movesets, vum Virgänger iwwerholl goufen, fir de Géignerraster opzefëllen. Fazit, Bei Blasphemous kritt een fir e relativ klenge Präis genuch Spill ugebueden. An egal ob Dungeons erfuerschen, Jump and Run Passagë meeschteren oder Géigner schnetzelen, gelongen ass et. Kenner vum Virgänger wäerten zwar heiansdo d'Gefill vu more of the same hunn, mee zemools de Gameplay, deen op situatiounsofhängegt Wiesselen tëschent den ënnerschiddleche Waffe fixéiert ass, bréngt awer genuch frësche Wand an d'Franchise. Ob dëst Spill gefält, hänkt schlussendlech staark vum perséinleche Goût of. Sief dat de Pixel-Look, d'Theme vu Glawen a Relioun, oder déi makaber Presentatioun mat vill Body Horror an Over the Top Gore. Blasphemous ass sécherlech net fir jiddereen, mee hey, firwat net grad elo fir Halloween mol eranzocken?
Damn, dat war schon krass déi do. Also esou vill Blutt a Gedärms hun mer net méi gesin säit der läschter Luxpay Chrëschtfeier. Gell, déi ass net schlecht déi do. Jo, dat war schon nice, mee wéi wier et mat e bësse méi Mindfuck!
Oh mäi Gott, ass den neie Silent Hill 2 Remake schonn do? Nee.
Eigentlech wollt ech iech elo d'Geschicht vum Fëscher an de 5 Inselen erzielen.
Ahoi dir Landraten, mäin Numm ass Jacques. De Fëscher, A bei Neptun hunn ech iech eng z'erzielen. Alles huet domadder ugefaangen, dass ech eng Offer als lokale Fëscher bei de Mares gesinn hunn a mech natierlech direkt op de Wee gemeet hunn, fir mär déi Plaz ze gropen. Allerdéngs ass dat Ganzt net esou ausgaangen, wéi ech mer et virgestallt hunn. Ech hat e klengen Accident a si schwaach gefall. Wou ech nees zou mer komm sinn, hunn ech schonn ëm mäi Bootsführerschäi gefragt, mee nee, De lokale Buergermeeschter a seng Leit hu mech gerett a mir souguer en Ersatzboot, wat ech natierlech muss an Zënsen ofbezuelen, besuergt. Ha! Ech mengen op dëser Insel stinn d'Walen kuerz virun der Dier. Ech hu mech also mol aus dem Dock gewot an hu mer e puer Fësch an engem simpelen, mee lëschtege Minispill gefaangen, déi ech och konnt verkafen. Spéider krut ech och d'Méiglechkeet, verschidde Stécker wéi Holz oder Stoff aus dem Mier ze fëschen, domat ech mäi Schëff verbessere kann. Ech muss un dëser Plaz mengem Kolleeg Léon Merci soen, dass heen mer seng Mark fir Items opzebeware verrode huet. Et mécht Spaass, meng Saachen am Tetris-Stil ze uerdnen. Ech froe mech just grad, wou deen drun ass. Hm, iergendeppes mam President sengem Meedchen?

Sou nervt dat schon. Boah, lo séier bein Doc, well déi Aen kucken mech erem un, an déi Stëmmen déi ech héiren, déi verdammte Stëmmen wëllen mech net a Rou lossen a mer soen dass Cyberpunk 2077 lo gudd ass. Bah, losst mech dach a Rou domat. Ass et zevill verlaangt ab und zu mol eng Meerjungfrau ze kréien, hä? Ech fëschen also relax viru mech hin, verbessere mäi Schëff, wéi dass ech zum Beispill méi Stock ka bei mer droen, an ech nësse bësse mat de lokale Leit, déi mech un déi verschiddensten Ecker vun der Kaart schécken. An hey, ween hätt geduet, dass et hei esou vill Ofwiesslung gëtt? Wann een an deem ee Moment nach an tropeschem Waasser ass, kann ee beim nächsten op eng Sumpflandschaft oder, woah, eng Vulkangéigend stoussen. Déi Leit hu schonn Interessantes ze verzielen, gi mer Niewenaufgaben, mee iergendwéi schéint eppes hei an der Géigend net ze stëmmen. Ach, dat ass bestëmmt just meng Abildung. All gudde Séimann weess hei allerdéngs, dass dat richtegt Equipement alles ass, fir déi beschte Fësch ze fänken. Ech ka mer also Aangelen hierstelle loossen, déi an den déifste Plazen nach dee leschten Aanglerfësch opzéien, Oder a schlammegem Waasser deen nächste Kazefësch fannen. Mee och Kriibse si viru mir net sécher, a mat ëmmer bessere Propellere kommen ech méi séier virun. O, lo kuckt ee sech dat mol un, ech hu lo souvill geschwat, dass et Nuet ass. Hm, komesch, iergendwéi geet d'Zäit hei just viru wann ech fëschen oder mech weider beweegen. Wou war ech? Ah jo, wann ech nuets eraus ginn, hunn ech scho komesch Saache gesinn. Déi Fësch, déi mir an d'Netz komm sinn, haten op eemol dräi Aen oder lauter Zänn. Waren awer och méi wäert. Ech schwieren Iech, och déi Téitschen, déi ech um Schëff hunn, koume vu Steng, déi op eemol do waren. Nee, dat lung net um Rumm vum Mod Claude. Vum luschste Mënsch hei hunn ech iech nach net erzielt. Hei ass e Sammler, dee mir den Optrag ginn huet, fir em ganz speziell Artefakter ze bréngen. Wat en domadder wëll? Keng Anung, mee ëmmerhi liest en eppes aus sengem Buch vir an gëtt mer extra Fäegkeeten, wéi en Turbo oder eng Teleportméiglechkeet. Ech muss allerdéngs oppassen wéi oft ech et benotze well gutt ass dat fir mäi mentalen Zoustand sécherlech net. Ech hunn et allerdéngs faszinéierend fonnt inwiefern ech no enger Zäit immun géint Nuet gi sinn. Dann solle mech dach Tentakelen, Monster, Kueben an wat weess ech nach wat huelen, ech komme mat iech kloer.
Wat ass? Bleiw net sou stoen, hëllef mat Salz ze fannen. Ob ech zefridde mat menger Aarbecht hei sinn? Jo, ech denken hei bleiwen ech eng Zäitchen. Et ass hei genau esou wéi d'Joboffer et versprach huet.
Éierlech lo, Lovecraft, si mer scho rëm souwäit, jo? Wat kënnt als nächst? Zombien?
Sou, léif Kanner, ech erzielen iech lo mol eppes iwwer Dying Light 2, enger Geschicht mat Zombie-Horden, Parkour, a nach vill méi Parkour. Dir musst nämlech wëssen,
Déi Story déi heescht dach Dead Island 2, net The Dying Light, Dead Island. Nee, et ass Dying Light, du Analphabet, kanns de méi liesen oder wat? Ech hunn et nach hei leien. Ech hunn et och hei leien. Mee ok, ma da gesi mer jo wéi eng Story besser ass. Jo. Also Bill, am Dying Light 2 geet et ëm e Personnage deen Aiden heescht, deen am Ufank no engem Wald, also enger Persoun net den Danz sicht, deen erhofft sech dann seng Schwëster rëm ze fannen. An eppes ka scho soen, um Ufank vun dëser Geschicht kriss de ganz vill ze liesen, bis dass de sech an der Stad Ville do erëmfënns. Nee, nee, nee, nee, dat ass ganz falsch. Et geet ëm en Zombie aus der Jugend an LA. An d'Story heescht Mama Dead by Ends Zwee, och wann LA keng Insel ass. An do steet se da mam Fliger of, als ee vu verschiddenen Iwwerliewenden. An dann huet ee guer net vill ze liesen oder soss eppes, mee d'Liewen einfach voll ass Zombien ze killen. Dime Night 2 gëtt et guer keng Fligeren. Fro dech mol wat besser ass. Déi Story mat de Fligeren ass wéi Snakes on a Plane. Jo mee wann ee Parkour kann et aut keng Fligeren. Jo mee du weess kanns bei Dead Island 2 kanns den Dropkicks maachen. Di kanns de hei och. Ja ok, dann neem da Fett an ziel weider deng Geschicht. Also, a menger Geschicht spillt der an enger Open World. Dat heescht, dir kënnt d'Gebaier an dem ganz Ëmgéigend fräi erkundegen an als besonnege Kniff hutt der Parkour. Jo jo, dat heescht dir kënnt iwwerall eropklammen. Sprangen, maachen, doen, esou wéi der wëllt. Ech fannen awer just, dass d'Virgängergeschicht Dying Light 1 eppes besser gemaach huet, an zwar, dir hutt kee Stamina-Balken. Dat heescht, déi heite Geschicht erënnert mech scho zimmlech u meng eegen Onsportlechkeet. Also bei menger Geschicht Dead Island 2 spillt sech nëmmen eng oppen Welt erëm, mee a segmentéierten Arealer, déi sech awer alleguerten gutt zesummefügen an dowéinst awer alleguerten fir sech vill méi détailléiert gestalt sinn ewéi vill Open Worlds an och e vill bessere Flow bidden, fir d'Story ze erzielen. Aha, kanns dann och looten a craften an denger Geschicht? Jo, looten a crafte kann een och. Parcours huet een zwar elo direkt keen, awer et huet een trotzdeem eng gewësse Vertikalitéit am Spill dran. Also bei menger Geschicht gëtt et Basen, déi s de kanns fräischalten. An lo haalt Iech un, et si keng Liichttierm, keng Tierm, keng rieseg Giraffe, mee Wandmille wou s de muss erklammen. Ah! Jo, an hei brauchs de guer keng Tierm oder Wandmillen z'erklammen fir deng Map fräizeschalten, well Dead Island 2 vill méi straight forward ass an just op Fun leeft. Du bass dach just jalous well an menger Geschicht Déifgang dran ass. Du bass just jalous well meng Story tatsächlech Spaass mécht. Ziel Morail. Also bei Dead Island 2 kämpft ee grondsätzlech ëmmer mat Nokampfwaffen, villes dovunner extrem verréckt Saachen, déi ee sech selwer zesumme baut, awer et kann een natierlech och mol déi eng oder aner Schosswaff fannen, déi een dann och mat coole Statuseffekter a sou weider kann ausbauen. Awer et bleift bis zum Schluss hin de grousse Fokus op Nokampf. Also ganz éierlech, sou originell ass deng Story lo net. A dat gëtt et also och a menger Geschicht. A menger Geschicht gëtt et souguer liicht RPG-Elementer, dat heescht du hues Levelen, Skill-Punkten, Stats, déi allerdéngs dofir suergen, datt sech beim Liese vun dëser Geschicht d'Kämpf net ganz befriddegend ufillen. Ech mengen, ech muss zouginn, datt et sech e bëssen ufillt, wéi wann ee géing op e Schwamp abrüjelen, bis kee Waasser méi do ass. Ah ok gutt, meng Geschicht ass aus der first person geschriwwen an leider fannen ech feelt et dann e bëssen Iwwerbléck, sou kritt ee ganz gären mol vun hannen eng gelantert. Mee egal, meng Geschicht ass trotzdem besser. Ass se net, well meng ass zwar och eng first person Geschicht, awer et fillt sech absolut null no Schwämme un, an zwar dee beschte Gorsystem deen ech jee gesinn hunn. Meng Geschicht huet e bessere Gorsystem wéi den Dead Space Remake esouguer, jo an weess de wat nach? Et ginn hei och Rollespillelementer mat Skills déi ee fräischalte kann, plus e coole System wou s de wéi eng Aart Kaarte sammele kanns, déi s de kanns huele fir bestëmmte Perks ze kréien, wouduerch s de zum Beispill duerch däin Dropkick online eng Schockwell ausléise kanns oder sou. An dës fucking Katanas!
Déi hunn ech och a menger Geschicht bestëmmt iergendwou. Ok, weess de wat, schéi Geschicht dat Ganzt, mee. An menger Geschicht gëtt se Kapitelen, déi an der Nuet spillen. An hei gëtt et besonnesch spannend, well nuets si vill méi Zombien dobaussen an och méi staark a méi geféierlech Zorten. Dobäi gëtt et natierlech och en obligatoreschen Zombie-Schreiers, dee seng Kolleege kann op dech opmierksam man. An wann s de mengs, dass de an der Nuet de Gebaier vläit sécher virun en Zombie bass, ha! An enger Geschicht gëtt et nämlech e klenge Plottwist, Den Aiden ass infizéiert a soubal en ze laang am Donkele bleift, kann e sech selwer an en Ondoudege verwandelen. Wou ech mech nach ëmmer froen, wisou den Auteur dat agebaut huet, mee hey, dat geet, dat hues du net, ëh. Also eigentlech bass der menger Geschicht och en Infizéierten. Wat? Jo, awer et ass hei keen Nodeel fir däi Charakter. Mee nee, du hues wéi ähnlech wéi bei God of War e Spartan Rage deen s de aktivéiere kanns, wouduerch s de méi staark gëss an pro verschiddene Spillcharakter hues de souguer aner Fäegkeeten dobäi. An e wéini ass infizéiert sinn eppes Guddes? Ech mengen kuck der déi lescht zwee Joer mol eng Kéier un. Iwwregens kéint hei och sou Schreihälse wéi déi aner udocken. Okay, an wat huet dech dat op mengem Tisch geklaut? Ma ok, lo wou ech sou driwwer nodenken an d'Buch mol enke gelies hunn, fine, du gewënns. Mäi Buch ass net wierklech extra. Ech hunn zwar matkritt, dass se déi Geschicht scho e puermol verréckelt hunn, mee sou lues froen ech mech wisou eigentlech, well vill Nobesserungen hunn ech net gemierkt.
Jo, also ech muss fir och soen, ech mierke grad, dass mäi, meng Geschicht hei elo net och vun der allerdéifster Zort ass, awer et ass einfach eng Geschicht, déi Spaass mécht, cool Charakteren, et hëlt sech net ze eescht an virun allem et huet en heede Spaass gemaach
Zombies smashen. Yes, an d'Bescht ass, et kann een et souguer am Coop maachen.

Oh du wees mat deenen Zombie Spiller wou eng ophällt wou déi nächst ufänkt dat ass souwisou alles dee selwechten mee oh ech kann der soen ech hunn wierklech och gutt geschlof awer oh eh so mol wou ass Midori hin? Keng Ahnung. Wat huet een hei en Däischteren? Huh?
Ma wéi, mir hunn dach elo schon hei säit Stonne Stroumausfall. Wéi mir säit Stonne Stroumausfall? Ech zocken dach déi ganz Zäit dobannen. Waart ech kucken kuerz op hei.